Yn y clip fideo yma, nawn ni egluro sut i gwblhau'r ail dasg asesu e, Technoleg Gwybodaeth Blwyddyn wyth yn llwyddiannus. Nawr, roedd yna ddau beth i wneud yn ystod y dasg asesu yma. Yn gyntaf, roedd rhaid gwneud copi perffaith o'r ddogfen yma, gan ddefnyddio Microsoft Word. Bydd yna nifer o elfennau yn y ddogfen, yn cynnwys troed nodyn yn fan hyn, uh, footnote, o'na siap, o'na ddarn o smart art, uh, teitl, cwpan y byd yn defnyddio text effects, formula, a testun ar y top yn defnyddio lliwiau gwahanol, print trwm, italics ac yn y blaen. A wedyn, rhan by, rhaid gwneud gêm gan ddefnyddio meddalwyd codw, gêm lle oedd rhaid casglu 5 darn arian er mwyn ennill y gêm. Wel, os da ni droi at y meddalwedd o'n, y peth gyntaf da ni angen neud yn amlwg ydi llwytho Microsoft Word, a wedyn cychwyn teipio e, tasg asesu 2, a wedyn mae gennym ni rhan A, e, gwnewch gopi perffaith o'r ddogfen yma yn Microsoft Word, A wedyn llinell nesaf, rhan B, yn defnyddio codw, creuwch gêm ble mae'n rhaid casglu 5 ddarn arian er mwyn ennill. Llinell nesaf, cyn diwedd y wers, gwnewch yn siŵr i yrru'r ddau ffeil, sef Word a Codu, i Moodle. A Moodle yn bob o fewn rhif 16. A llinell nesaf, dyma'r fformiwla sy'n penderfynu uh, tynged y uh, byd ysawd. Nawr, mae yna nifer o bethau i newid yn y testun yn fan hyn. Felly, yn gyntaf, mi oedd tasg asesu dau yn defnyddio text effects yn y top yn fan hyn. Felly, y math yma. Uh, a wedyn oedd y ffont ychydig yn fwy. Felly, yna ei wneud o yn fwy fan hyn, dwi'n meddwl. A tua maint yma, 24, o fyny di ddewis. Wedyn oedd rhan a'i hun, o hwnna'n print trwm yn gyntaf, bold, ac oedd o'n lliw coch, fan hyn. Oedd y gair perffaith yn brint trwm. Wedyn, ar ôl, y, uh, well, yn gyntaf, Microsoft Word yn italics, felly Pwysa Lee Dot fan hyn. Ar ôl y Microsoft wedyn, Word fan hyn, mi o na droed nodyn, uh, uh, footnotes. I gael un o hynna, mae rhaid clicio References yn y top, a wedyn Insert Footnote. Mae hynna'n rhoi nodyn bach fan hyn, rhif un fan hyn, ac ar wylod y dudalen, dyn ni'n gallu teipio fewn, uh, mi oedd o'n deud, cofiwch wneud copi o bopeth a mi oedd yr bopeth i hun yn bold. Felly, yn ôl i home yn fan hyn, pwyso B am bold, e, cofiwch wneud copi o bopeth, mae gen i fi'r troed nodyn yna yn ei le. E, cario mlaen, mi oedd rhan B hefyd yn print trwm, ac yn lliw coch, mae coch yna'n barod, mi oedd codw, clickable fanna yn italics, nawr creuwch, mae angen acen ar y E yn creuwch, e, dau dot ar ben yr E, felly insert, a wedyn symbol, more symbols, Os dwi yn sgrolio lawr uh, yn y rhestr rydym yn gynnu i'r e fod dau ddot fan hyn, felly mae hwnna i fewn yn yr ddogfen rwan. Gêm, mae angen to bach ar y e yn gêm, felly eto yn y symbols fan hyn, sgrolio lawr, e fod to bach yn fan hyn, rhaid hwnna i fewn, e, gêm ble mae rhaid casu 5 darn ar un er mwyn ennill, Wedyn, cyn diwedd y wers, gwnewch yn siŵr, to bach o'r ŵn siŵr, Felly, symbols eto, more symbols, rhaid mynd pellach i lawr tro hyn i gael y to bach ar y U. Dyma i o fan hyn. So hwnna i fewn, a mae eisiau gyrru'r ddau bold ar y ddau fan yna. Word ar codu italic i word italic i codu, a wedyn rhif 16 uh, hefyd yn brint trwm, felly bold yn fan hyn. Dyma'r fformula sy'n penderfynu tynged i fyd y sawl. So nesaf, y llinell nesaf, mi o'na hafaliad i fan hyn. I gael hafaliad, mi eisiau gwneud insert, wedyn equation ac insert uh, new equation yn y gwylod. Wedyn, y hafaliad ydy y grym ffos fan hyn yn hafal i, mi oedd angen ffracsiwn, y math yma ffracsiwn, felly hefo'r seithau o'n mynd i'r chwith ac i fyny, e, mi oedd angen cysonin gy, A wedyn mi oedd angen defnyddio'r script yn fan hyn wan, i gael subscript, i gael yr M1, so chwith, chwith ar y byselltwrdd, M i'r dde, 1 i'r dde eto, i ddod o'r subscript, uh, gyn arall, clicio script, subscript yn fan hyn, chwith, chwith, wedyn M i'r dde, 2, wedyn os mynd lawr y gwylod wan, Ar y gwylod mi yna dy di sgwario, felly script eto, superscript tro ma, uh, pwyso chwyth, chwyth eto, dy, a wedyn i'r dde, dy di sgwario. So hwnna dda hafaliad, a wedyn y llinell nesaf, ac eto, mi o na deitl Cwpan y Byd, 2014, a wedyn mi oedd hwn hefyd yn yr un un steil, y text effects a'r teitl tasg asesu 2, Felly y steil yna, mae'n fyny efo'r un un ffont. So clicio yn y top, mae hwnna'n faint 24, felly yn ei hwn hefyd yn faint 24. Nawr, mi oedd yr dar nesaf yn ddarn o smart art. Mi oedd yn deutha chi yn y bocs orau yna, horizontal hierarchy oedd y darn yma ar smart art. Felly, os dwi'n mynd i insert, a wedyn smart art, os dwi'n dewis yr hierarchy felly, mi hwn oedd angen yr horizontal hierarchy. Felly, os ewch chi ddarllen yn bach, uh, so fydd hwnna chi gael gweld. Nawr, y bocs cyntaf, roedd angen teipio rownd derfynol gorffennaf 13, ac wedyn yr un nesaf, mi o'na rownd cyn derfynol gorffennaf yr wythfed, ac yn y bocs nesaf yn hyn oedd y gêm Brazil yn erbyn Colombia. Ac o dan hynna, mi oedd gennym ni Ffrainc yn erbyn yr Almaen. Ac yna o dan y bocs fan hyn, oedd gennym ni rownd cyn derfynol gorffennaf yn y nawfed. A'r gemau fan hyn, mi oedd gennym ni yr Iseldiroedd yn erbyn Costa Rica. A wedyn mi oedd angen un y bocs arall o dan fan hyn, ond doedd y smart ads ddim yn reid hwnna iddo chi'n automatic. Be oedd rhaid gwneud yn fan hyn rwan, clicio fan hyn a jyst pwyso enter neu return i gael un arall. Ac yn yr un arall, o hwnna oedd yr Ariannin yn erbyn Gwlad Belg. So, just checio wedi teipio yn y gyd yn iawn, rown derfynol gorffennaf 13, rown cyn derfynol gorffennaf yr wythfed, rown cyn derfynol gorffennaf y nawfed, Brasil yn erbyn Columbia, Ffrainc yn erbyn yr Almaen, yr Iseldiroedd yn erbyn Costa Rica, yr Ariannin yn erbyn Gwlad Belg. Nawr, y lliwiau nes i ddewis oedd yn y change colours yn fan hyn, yr un reit ar y pen, oedd yn rhaid melyn, gwyrdd a glas, a wedyn y steil ei hun, uh, os dwi'n dewis y steil yn fan hyn, dwi'n meddwl mae'r un yma nes i ddewis, um, i gael fatha'r effaith tri dimension. So hwnna di'r smart art. Wedyn ar ôl hynna wedyn, mi oedd gen i fi uh, sharp yn fan hyn, hefo nodyn yn efo, felly nes i ddefnyddio'r shapes yn fan hyn i gael hwnna, a nes i ddewis yr un yma fan hyn, y teardrop, ac efe jyst wneud un tua'r un maint cywir, uh, clic dde yn efo, a text, be oedd yn efo oedd y testyn yma, smart art, yn defnyddio horizontal hierarchy, yw'r uchod, Mae gynna ni, di wneud y smart hat yn italics, so home italics, a gynnu ni wneud y horizontal hierarchy hefyd yn italics. Nawr, di wneud o bach mwy ffordd un, bach llai ffordd yma, a gynnu ni di estyn efo'r botwm melyn yn fan hyn, uh, saeth yn pwyntio, Dyna fwy tuag at gwylod y ddogfen yn fan hyn. Ac o'n i dyn dewis un oren hefyd, felly yn y fformat yn y top rwan, newid y steil i fod yn un oren fel yma. I orffen y ddogfen i ffwrdd, mae gen i fi uh, wyneb yn y gornel fan hyn, o tua'r faint yma, y goddon wyneb melyn, dwi'n meddwl y steil yma fan hyn, ac reit ar wylod y ddogfen o gen i fi footer, So click the blue fan hyn yn y footer os ti'n mynd i home a neud o ochr dde, right justify. Mi fydd ni wedi teipio fan hyn ar graffwyd y ddogfen yma ar amser. Ac yn fan hyn oedd eisiau cael y cyfrifiadur i ddeithiau i'r amser ar hyn o bryd. Dwi'n cael hwnna drwy glicio design yn y top, mynd i'r quick parts, field yn fan hyn, yr amser ydi yn Saesneg t am time, Dewis y time wedyn nes i ddewis y math yma fan hyn. Felly ar hyn o bryd, pyn dwi'n teipio hwn, mae'n go agos at 5 munud i 5 yn y pnawn. Felly dyna fo, os yw'n clic ddwbl fan hyn rwan, dyna fo'r ddogfen. Felly dwi'n just neud siŵr fi wedi cael pob dim yn fan hyn, dwi'n meddwl fi wedi cael pob dim yn fan hyn, just gwirio fo, Am y tro olaf, wna i siŵr bod pob dim yn fan'na. O, un peth ar goll, yn y top, yn y, yn y header fan hyn, ac sy'n sylweddol nawr, rhodd y rhif y tudalen, felly os dwi'n mynd i home yn fan hyn, mae hwn yn right justify eto, mae gen i fi tudalen un yn fan hyn, ond y lle fod fi'n teipio tudalen ag un ar ôl o, calwyd yr rhif y dudalen iddo fi, felly nôl i'r design yn top, mynd i'r quick part, mynd i'r field, a tro mae'r rhif y dudalen ydi page number, felly os dwi'n mynd i page yn fan hyn, Dewis y math yna o rifau, felly mae'n mynd i roi rhif y dudalen iddo fi yn awtomatig yn fan yna. Clic ddwbl i ddod o hynna, ac yna arbed y ffail, File, Save As, a wedyn na i reid o ar y desktop. Just tasg asesu 2 yn enw iawn, so dwi wedi arbed y ffail yna. So hwnna oedd rhan A o'r dasg asesu. Rhan B o'r dasg asesu oedd creu gêm gan ddefnyddio meddalwedd Kodu. A gêm syml oedd o, gêm be, byddwn yn rhaid casglu 5 darn arian er mwyn ennill y gêm. Felly os yn creu byd newid yn fy hyn yn awr, a neu, o, doem angen tirwedd cymlaeth iawn, so ni'n jyst ychwanegu ychydig mwy o dirwedd yn fy hyn, gael reid y pethau fewn, ac os yn clicio'r icon codo rwan, na reid codo fy hyn dydyn ni er mwyn fi gael cymeriad i chwarae'r gêm. Fi oedd angen 5 darn arian, felly yn clicio eto, dewis y darn arian i fan hyn, a dyn yn lle fi'n clicio lot weithiau neu clic dde ar hwn fan, gopi efo, dyn clic dde eto, gludo o fewn, so 2, 3, 4, 5 darn arian i fan yna. Yr unig beth ar ôl ond i wneud ydi rhaglennu pethau, so os fi'n clic dde ar y codw ac yn ei raglennu fo, yn gyntaf, Yy, ar y bysellfwrdd, ar y keyboard hynny ydi, dwi'n ddim pwyso'r saethau neu'r arwyddion, dwi angen i'r codw symud. Wedyn, pryd mae'r codw yn bwmpio fewn i'r darn arian, so yn bwmpio fewn i'r darn arian, dwi'n ffeindio'r darn arian yn y gwrthrychau, uh, mwy, mwy eto, wedyn y darn arian yn fan hyn. So pryd mae'n bwmpio fewn i'r darn arian, dwi eisiau fo fwyta'r darn arian yn gyntaf, fel bod y darn arian yn diflannu. Nawr, i gael y gêm i ennill, i orffen, Dwi wedi casglu yn nhw i gyd. Be dwi'n neud ydy, pryd dwi'n bympio fewn i'r darnlarian eto, so darnlarian o dan y gwrthrychau yn fan hyn, dwi am ychwanegu un i'r sgôr. Felly yn y gêm, dwi am adio i'r sgôr un pwynt, Ac yna i wneud siŵr fod y gêm ddim ond yn ennill p'un dwi wedi hel y, y pump darlaren i gyd, dwi'n ddeud wrth y gêm rwan pryn mae'r sgôr yn cyrraedd pump pwynt, yna yn y gêm, dwi eisiau'r gêm gael ei ennill. So i grynhoi, pryn dwi'n symud y cwdw, P'un yn pwy, pwy efo'r bysellfwr, p'un yn pwyso'r saethan, pwy'n symud y cwdw, p'un ma'n bympio fewn i darn arian, ma'n, mae'r darn arian yn diflannu a dwi'n cael un at y sgôr, a p'un ma'r sgôr yn cyrraedd pump, dyle fod y gêm yn ennill. So escape rwan, na i drio chwarae'r gêm, so na i chwyddo fewn i gael gweld beth sy'n digwydd, so os na i pwyso'r saethau rwan, mynd am y darn arian, mi ddylo fi rwan, na ni, cael un pwynt, mae gen i un yn y top dde, mynd dros y nesaf, mae gen i ddau bwynt yn awr, Dros yr un arall, tri phwynt, dros y pedwerydd un, dylem fi gael bedwar pwynt, ac yna pan fi'n mynd dros y darn arian olaf, mae'r sgôr yn cyrraedd pump, a mae'r gêm yn deutho fi fod fi wedi ennill. So dyna fi'r gêm oedden ni angen ar gyfer rhan B o'r dasg asesu. So escape wan, a mynd i'r tŷ bach, arbed fy myd, e, mae alw fo yn tasg asesu 2, arbed hwnna, A wedyn nôl i'r tŷ bach a llwytho byd rwan uh, yn tasg asesu 2, byddai allforio rhywna hwnna rwan yn awr, i'r desktop yn iawn, tasg asesu 2 yn enw iawn iddo fo. So hwnna wedi cael ei arbed, so dyna fi wedi gorffen ail ran y dasg asesu. Cwbl oedd angen ei wneud wedyn oedd llwytho Moodle yr ysgol, uh, ffeindio uh, rhif 14, Llesol i rhif 16, Tasg Asesu 2, Cyflwyno gwaith i'w asesu, Tasg Asesu 2, a wedyn oedd angen gyrru'r ddau ffeil er mwyn cael ei asesu, so Choose File neu Browse uh, ar y desktop. Mi oedd gen i fi dogfen i'r i fyny, llwytho ffeil yna i fyny, Ac yna, unwaith o hwnna 'di cyrraedd, dewis ffeil arall, Codu tro hyn, a wedyn unwaith oedd yr gêm Codu wedi llwytho fyny, mi oeddech chi wedyn wedi cwblhau yr ail dasg asesu technoleg gwybodaeth.